Хәерле кич! НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студиядә Альбина Вәлиева. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Яшел очы, кызыл ябык. Түбән Камада яшеренү урыннарын электрон йозаклар белән җиһазлый башладылар. Юллар ремонтлана. Ремонт кирәк.
Берсә искергән инде, ватылган инде. Ремонт ул вакытлыча бит инде. Химиклар проспектында комплекслы яңарту эшләре башланды. Хәрбиләргә Квадроцикл. Казан эшмәкәре гуманитар ярдәм җыю пунктына дүрт тәгәрмәчле транспорт алып килде. Татарстанда яңа сервис эшли башлый. Анализ нәтиҗәләре Макс мессенджеры аша киләчәк. Июнь аеның соңгы җомгасы нинди булыр? Халык синоптигы фаразы. Татарстанда беренчеләр Түбән Камда яшеренү урыннарына автоматик керү мөмкинлеген тәэмин итү буенча пилот проект старт алды. Электрон йозаклар бер төймәгә басу белән ачылачак. Шәһәрдә мондый беренче җайланма Шынчылар проспектындагы 38 нче йортның подвал ишегенә куелды. Тулырак алдагы материалда. Шымчылар проспектындагы 38 нче йорт, ракета яисә пилотсыз очкыч куркынычы янаганда, монда халык өчен яшеренү урыны булып хезмәт итүче подвал ишеге автомат рәвештә ачыла. Система подъездга керү өчен дә кулланыла торган төймә ярдәмендә эшли. Здесь помимо того, что. Моннан тыш, подъезд ишекләрендә яктырткыч сигналлар урнаштырылачак, яшел төстә, ачык, кызыл төстә, ябык. Куркыныч бетү турында хәбәр килгәннән соң, система автомат рәвештә ишекләрне ябачак, дип белдерде Руслан Шакиров. Исегезгә төшерәбез, Радмир Беляев яшеренү урыннарын автоматик йозаклар белән җиһазлау бурычын куйган иде, пилот мәйданчык итеп,

Шәһәр һәм районда барлыгы 190 йортта яшеренү урыннары бар. Химиклар проспектында комплекслы яңарту эшләре башланды. Ремонт барышында Урман урамыннан Корабельный урамына кадәр юл участогы тәртипкә китереләчәк, аның озынлыгы биш чакрымга якын. Хәзер эшчеләр асфальтның өске катламын салалар, планда юл өслеген алыштыру гына түгел, Яңа тротуарлар һәм велосипед юлларын төзү, өстәмә яктырту системасы урнаштыру. Эшләр Субай бистәсендә дә алып барыла, монда 700 метр юлны яңарту планлаштырыла, бу, беренче этап. Ремонт барышында транспорт хәрәкәте туктатылмый. Шәһәрдәшләр вакытлыча уңайсызлыкка ничек карый? Халык фикерен бергәләп тыңлыйк.
Бик уңайлы карыйм. Чөнки безгә ремонт кирәк. Берсә искергән инде, ватылган инде. Ремонт ул вакытлыча бит инде. Язга көзгә таба ясап бетерерләр дә бик уңайлы уйлап торам аларга. Бик яхшы булыр. Мотор шәкәр безнең, иң мотор шәкәр. Яшел, төзек, яшьләр шәкәре. Мин Пятигорскадан кунакка килгән идем Нижнеграмскида. Бик матур шәһәр. Мин монда яшь чагында яшәгән идем бит. Хәзер карасаң, парк Шәһәрче уже шуның кадәр матур, шәһәр вообще матур дияргә кирәк. Әйе, үзгәрде, яхшы якка үзгәрде. Бөтен җирләр дә матур, яшеллек шуның кадәр. Ну, ремонт временный, неудобствыйбыз инде һәрвакытта, әйе. Ну, в общем-то, бик әйбәт, матур шәһәр. Исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын барыбызга да шул шәһәрдә дияргә кирәк, әйе. Бер карасаң, уңайсызлыклары да бар инде. Но Түзерлек, чөнки бу бит бөтен әйбер безнең шәһәребез алга таба матур булсын дип эшләнә. Әйе, без түзәбез, нишләп түзмәскә? Безнең балалар өчен, безнең киләчәк өчен бит ул. Безнең шәһәребез матур булсын өчен.
Без бик шат, что безнең шәһәрне елдан-ел матурлыйлар.
Хәрбиләргә квадроцикл Казан эшмәкәре Химиклар проспектындагы 72 Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю үзәгенә дүрт тәгәрмәчле транспорт алып килде. Айрат Ибраһимовның бала чагы Түбән Камда узган, биредә ул көрәш белән шөгыльләнгән. Аның тренеры бүгенге көндә махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Ир-ат әлеге квадроциклны аңа ярдәм итү максатыннан җибәрә. Техника, алгы сызыкта тиз хәрәкәт итү, авыр юлларда йөрү һәм йөк ташу өчен бик уңайлы, ди волонтерлар. Гуманитар ярдәм җыю пунктында солдатлар өчен транспорт, кием-салым һәм азык-төлек кабул ителә. Үзәк көн саен эшли. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шул ук Макс төркеменә рәхим итегез. Татарстанда яңа сервис эшли башлый. Лаборатор тикшерү нәтиҗәләре Макс мессенджеры аша киләчәк. Система бик гади. Анализ нәтиҗәләре әзер булгач һәм табиб аларны раслагач, пациент смартфонына шәхси мәгълүматлар күрсәтелмәгән документка сылтамалы хәбәр килә. Шулай итеп, кәгазь белешмә өчен поликлиникага бару таләп ителми. Хәзерге вакытта сервис Казанның берничә медицина учреждениесендә сынау режимында эшли. Киләчәктә ул республиканың барлык район хастаханәләренә дә кертеләчәк. Проект федераль программа кысаларында гамәлгә ашырыла. Июнь аеның соңгы җомгасы яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Егерме алтынчы июньгә каршын төндә Түбән Камада һава температурасы плюс ундүрт градус тәшкил итәчәк. Көндез исә унтугыз градуска кадәр җылыта. Җил әллә ни көчле түгел, секундына биш-җиде метрга кадәр. Яңгыр яву ихтимал. Җәйнең икенче ае нинди булыр, халык синоптигы Әмир Шәрәфиев үзе сөйләр. Бер нәрсә бар, туры килмәсә ярар иде дип торам мин аны, конечно. Көн озынаеп туктаганрак вакытларда ул булгалый инде ул да, самый көннең иң озын вакытында бер теге әзрәк давыл дип әйтим, менә шундыйрак бер нәрсә бар. Менә бу елга туры килергә мөмкин ул. Бу ел әйбәт килергә тиеш. Җил дә дым бар. Әйе, карның күбесе җиргә сеңде, теге ташулар булмады да. Кар сулары күбесе җиргә сеңде, бу әйбәт. Авыл хуҗалыгы өчен әйбәт. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкун бердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт, исән, имин булыгыз!